Croeso i chi gyd yma um, heno i byw a bod yn y gymuned i digwyddiad cloi Pen y Groes, y pedwerydd uh, yn y gyfres os oes yma. Da ni wedi clywed gan y gweddill o'r bobl ifanc o nos lun hyd at uh, heno. Dyna os allai dysgyflwyno fy hun i rein chi sydd ddim yn abod fi. Rhian Hughes ydw i, dwi'n uwch swyddog prosiect gyda Menter Môn a dyn, da ni'n peilota prosiectau arloesol yng Ngwynedd o dan adain arloesi Gwynedd Wledig. Mae jyst rhoi cefndir y, y prosiect i chi. Uh, mi nath o ddod i'n sylw ni y rhai misod yn ôl bellach bod yna bryder am bobl ifanc yn ein cymunedau ni. Ac un o'r bod nhw um, adra o'r coleg neu'r fi'n mynd i'r coleg neu methu cael gwaith yn gyffredinol dros yr haf. Ac ni ati wedyn i drefnu galwad agored um, i mentrau cymdeithasol i ddatgan diddordeb yn y cynllun ac i hwythau wedyn recriwtio y bobl ifanc yn eu cymunedau dros gyfnod o wyth wythnos ac iddyn nhw wedyn adnabod heriau yn eu cymuned. Yn rhan o'r cynllun yma oedd Partneriaeth Ogwen, Cell B, Cwmni Bro, Menter y Plu, Antur Ael Haearn ac wrth gwrs Siop Ruffys Pen-y-groes. Dwi'n falch o ddeud bod 'na deunaw o bobl ifanc llewyrchus iawn wedi cymryd rhan yn y prosiect yma. A dim yn unig bod nhw wedi cael eu mentora gan y mentra a'r partneriaethau yma i gyd, ond wedi derbyn mentor hefyd yn Elin Hywel o Cwmni Bro. Yn ystod y cyfnod yma, mi gafon nhw ddod i nabod ei gilydd a rhannu profiadau, a gafon nhw hefyd i rhannu i bedwar grŵp, sef diwylliant, celfyddydau, datblygu busnes a gwaith ymchwil.

Iawn. Da chi'n gweld hwnna?
Dan. Ideal, oce. Okay. Um, I hynny sydd ddim yn abo fi, Griff Evans dwi, um, a dwi wedi bod yn gwneud uh, prosiect byw a bod um, efo Osian a Lleicu Um, felly, uh, ia. Um, so nes i ddod i'n abod yr her, um, cys dwi wedi bod yn gweithio yn yr orsaf o blaen yn y caffi. Wedyn dwi wedi bod yn dilyn o'r Instagram. Um, felly, oedd hynna'n fatha ffordd nes i ddod i nabod yr, um, nes i weld yr fatha advert i fyny ar, ar, ar Instagram nhw. Felly nes i feddwl fatha swn i'n um, aplaio amdano fo. Um, Cys o'n i'n meddwl fysa fo'n job really interesting i fynd i mewn i. Um, wedyn, o'n i just kind of eisiau rhaid yn ôl i'r gymuned yn bach, cys mae'r ma gymuned wedi bod yn really neis o fi, especially fatha yn, um, yn uh, dechrau teenage years fi, cys uh, o fo youth club, allan o'ch helpu fi wedi gwneud ffrindiau newydd. Uh, felly, o'n i eisiau trio wneud um, stwff fela yym i helpu pobl yn y gymuned. Yym ac o'n i jyst eisiau trio wneud pethau newydd 'fyd. Yym ma' hynna'n rhywbeth dwi eisiau wneud uh, lot rili. Yym dwi'n gweld o'n reit exciting trio wneud pethau newydd. Yym mwya dwi'n gallu rili. Yym Wedyn o'n i jyst isio fod yn rhan o bob dim. Wedyn dwi'n rili falch nes i gael y swydd ac uh, oedd o'n brofiad rili neis um, bod, bod yn gweithio yna. So, um, so nes i ddod i ddatrys yr her um, Um, so, nes i just trio reid be o'n i'n wybod am y gymuned, um, gan bod fi'n byw yma, lle o'n i'n gwybod dipyn bach ac um, o'n i'n teimlo fatha bod fi'n gallu um, gwella y gymuned, wel, yn ffordd fi'n hun, ti'n fawr beth. Uh, a o'n i'n meddwl sa, o'n i'n meddwl sa'r um, y swydd yn ga, galluio fi i wneud hynna lle. Um, So, ie, yeah, wedyn, ond dwi'n meddwl bod yna datrys, un datrysiad, really, iddo fo, cos dwi'n meddwl sa pob um, sa wedi cael y swydd wedi wneud o mewn ffordd bach gwahanol. A dwi'n gweld yna reit, um, reit neis, really, cos dwi wedi cael reit dda touch yn hun, really, i mewn iddo fo. Um, so oedd o reit uh, dda bersonol, really, fatha, so nes i really enjoyo'r um, part yna o'n fo. Um, y camau nesaf, dwi'n dwi rili really gobeithio uh, bod y gwaith dwi wedi wneud yna um, yn dod i fatha yn useful i rwy'n lle. Um, Cys dwi, dwi nes, i, nes i drio reit galad ac um, a dwi'n gobeithio fydd hynna'n uh, play off lle, um, yn y dyfodol. Um, Ac dwi, dwi wedi bod yn gwneud holiadur ac um, nes i wneud fideo hefyd i ddysgu bobl sydd yn ei masks. Felly dwi'n gobeithio bod hynna'n um, wedi ac yn cario ymlaen i um, uh, helpu pobl allan trwy'r gymuned. Lle. Um, a wedyn dwi'n gobeithio fydd yr holiadur yn, um, yn dda i'r cwmni wedyn. Uh, so, um, ac hefyd lle, um, mae hynna'n kind of dod ar y gymuned yn rhan o'r prosiect hefyd, um, gan cymryd um, uh, safbwynt nhw um, ar uh, y gymuned ac beth sy'n mynd ymlaen yn y gymuned a beth da ni'n neud. Ac, um, so, yeah, so mae hynna'n dwi wedi meddwl bod fi'n dod â lot o er, gymuned i mewn i'r prosiect wrth wneud hynna. Um, um, so, yr er rhan nes i fwynhau fwyaf uh, yn y uh, prosiect i gyd oedd definitely uh, pan nes i fynd i recordio y fideo yn y fi'n ei masks efo Daniel yn, um, yn swyddfa'r ors, orsaf yn yr um, yn y lle digidol, uh, oedd o'n just yn really laff, really, cys dwi ddim yn dda iawn toli camera. Um, ond uh, nes i fanage yn neud o'n diwedd, ond oedd, oedd Daniel yn, yn supportive, and oedd o'n just yn, uh, oedd o'n really fun day, really, uh, i wneud yna. So, ie, yeah, diolch am eich gwrandawiad.
Diolch Griff. Uh, allai ofyn i chdi pa fath o gwestiynau nes ti bwriadur a sut nes ti fynd ati i rannu fo, nes ti wneud o ar, ar y we neu nes ti o gwmpas y gymuned, sut, sut nes ti, so, pa fath o gwestiynau beth ych chi'n ofyn yn y, yn y rholiadur? Iawn, uh, o'n i'n gofyn lot o gwestiynau gwannol fatha, um,

be sy'n nhw'n licio gweld ni wneud lle. Um, Oedd o'n i'n gofyn cwestiynau, um, os da chi'n teimlo bod chi'n berthyn i'r gymuned, um, ac o'n i wedi gwneud hynna ar fath o sgêl uh, o 1 i 10. Um, a just lot o gwestiynau fel efo um, uh, iechyd fyd, um, dda os di'r gymuned yn rhoi profiadau i chi, uh, wella iechyd a lles chi. Um, ac jyst gofyn cwestiynau am y dyffryn fyd, fatha ydy o'n unigryw, neu beth sy'n unigryw amdano fo, sori. Um, a pam bod uh, y gymuned yn bwysig i jyst i wybod be maen nhw'n deimlo amdan y gymuned.
Sut, sut ymateb ges di? Ges di dipyn yn cwblhau'r hwledr? Da, dwi, da, da ni heb, dwi, dwi meddwl bod ni wedi lansio fo heddiw eitha, neu ddoe. O, oh, reit, so ti wedi cael... Yeah, am... Reit, oce. Okay. Dyn, a sut da chi wedi rannu fo ar, ar y we lle ar dudalen Facebook? Uh, dwi'n mynd siŵr iawn, nes i yrru fo i ben ddoen i dynod cynt wedyn, dwi'n meddwl bod Greta ar hynna rwan, um, cys mae hi'n well na fi, obviously, yn uh, gwybod lle i reid o, ac um, so bod y pobl iawn yn gweld o, lle. So hi fydd so, yn casglu yr er gwybodaeth yn ôl? Ia?
Yeah? Ia, uh, ia. Yeah, yeah.
Na chdi. Sgyn rhywun arall gwestiwn i Griff? Anybody got a question for Griff? Na?
Ga i, ga i just gofyn i Griff, um, diolch ti Griff am, am dy gyflwyniad. Pa sgiliau ti'n meddwl ti wedi ddysgu yn y dau fus yma? Achos dim yn amser hir iawn na. Na, na. Ti yn bersonol wedi dysgu beth i ti wedi defnyddio dy hun, lle? Do, definitely, do. Dwi 'di dwi 'di t- deffo 'di yym dysgu mwy efo yym sgilia IT, 'c'os o'n i o'n i'm yn gwbod dim byd amdan yy Survey Monkey ag sut i recordio a bellu, wedyn o'dd gweithio efo Daniel hefyd yn yym reit o' re- o' reit dda i datblygu sgilia fi 'fo ffilmio a ballu, 'c'os dwi'n gwbod sud fath o fatha equipment ag sud fath o yy settings a ballu 'dach chi angan i yym i recordio fatha rwbath neith pobol licio

nes i trio roed o ar, ond dwi angen newid o'n preferences a restartio Zoom a ballu. So os da chi'n meindio, uh, fel un fydd o uh, yn anffodus. Ond, um, ia. Oh, good. So, fi di Osian, a hwn di byw bod yn gymuned gyda Rosaf efo fi. Um, so, yn gyntaf, sut nath chi adnabod y her? Uh, o'n i'n volunteerio yn yr Osaf yn barod yn neud stwff gyda cerddoriaeth, a dyn un diwrnod ges i e-mail, of course, gan Ben Gregory, yn dweud bod mae swydd byw o bod yma ar gael, ac o'n i'n dwi'n meddwl fysa fo yn rhywbeth rili diddorol i wneud, so eisiau i cymryd o, fysa fo'n cyfle i ehangu ar stwff cerddorol o'n wneud yn barod gyda'r orsaf, uh, fel y gweithdy oedd o'n i am mynd i um, fel y pio barod. Uh, ond ia, yeah, o'n i'n gweld o'n fod ar cyfle da i datblygu fy sgiliau cymunedol, cerddorol, cyfathrebu a gweithio gyda tîm, gan fod o'n i'n mynd just gweithio gyda tîm yr orsaf, ond hefyd swyddogion byw o bod eraill. Um, ond ia, um, o'n i'n plannu wneud gweithdy cerddoriaeth gan fod i'n astudio uh, cerddoriaeth yn Coleg Menai Bangor yn barod, felly dwi'n teimlo fatha oedd gyda fi um, that kind of safe route o gallu gwybod beth dwi'n neud yn barod kind of thing. Uh, rhywbeth dwi'n kind of passionate ehangu ar hwnna. Uh, o'n eisiau dangos talent cerddorol mae gen y cymuned ni, yn amlwg, obviously mae lot o bobl artist amazing di dod o Cymru Negus, so just Bryn Terfel, Bryn Bôn, y Reu, a falle, i gyd i dod o Dyffryn Anlla, so rhywbeth diddor, fatha amazing i weld, a sy'n really licio bring out the next i Iwan Fôn to the future, ti'n mo. Ond, uh, yeah. So, eisiau wneud couple stuff i trio gael rhyw fath o syniad o be dwi eisiau wneud. So yn gyntaf, cos nes i just um, sgwennu cwbl ideas lawr, uh, wedyn nes i deud y peth da twg amdano fo. Uh, a trwy hynna, tra ni'n neud hynny, nes i roi holiadur allan i'r cymuned. Um, obviously, efo neud y pethau da drwg, obviously mae'n lot o stwff um, mwy drwg yn fanna o ran Covid a falle sydd not so great. Ond overall fes fi'n cael uh, vague idea o beth dwi actually eisiau gwneud. Uh, so nes i mynd ymlaen i creu holiadur bach uh, i essentially gael uh, opinions pobl eraill yn y cymuned i gweld beth fysa nhw eisiau weld, especially pobl ifanc o'r cymuned. So nes i gyrru fo i ysgolion uh, a nes i roi ar Facebook fy hun ag um, bach o, nes i roi QR codes rhwng um, pen y coes, uh, jyst o gael mwy o atebion. Uh, efo nes i gweithio'n agos gyda y cnofon digidol, specifically Daniel Crooks, gan fod o yn gwybod pa adnoddau oedd gen i ar gael i wneud gweithdy, um, cos mae'n lot o stwff uh, gen y cnofon digidol, stwff um, cerddoriaeth fel interfaces, with keyboard, softwares a falle sy'n fydd yn dod yn rili handi ar gyfer y stwff fysa ni rili eisiau gwneud. Um, so, ar ôl hynna, nes i mynd ymlaen i cymharu syniadau fi gyda atebion a holiadur, ac yna creu rhyw fath o sgerbwd. Overall, o'na lot o pobl eisiau uh, dwi'n gwybod os da chi'n gwybod beth i Marathon Rock yn um, galeri, mae'n edrych bob blwyddyn, obviously dim blwyddyn yma, ond um, it's centered fatha around um, creu uh, cerddoriaeth a wedyn da chi'n performa fe rediwedd. So o'n eisiau ffolio rhyw fath o sgerbod o hwnna a wedyn add my own kind of spin i fewn iddo fo. Uh, so nes i goffin y sgerbod yma ag nes i mynd ymlaen i wneud rhyw sesiwn ffug just efo um, Ben Griff, Lleiki a Hedydd i gofyn beth oedd i gael adborth nhw o ran uh, be fes i'n gallu gwella, be fes i'n gallu wneud, fatha be fes i'n gallu gallai a felly fel yna, stwff o'na. Um, Gys i abodd da iawn gynnu, diolch Ben Hedydd Griffith Llici. Um, oedd nhw'n teimlo fatha dylsau mynd trwy stwff gyda efo mwy o ease, ac yna fatha ddyd um, dagedu y sesiynau twyd uh, sgiliau gwahanol uh, yn cerddoriaeth a falle. uh, beth yw camau nesaf? Well, obviously, un o'r camau nesaf ydy actually wneud y gweithdy, mynd ymlaen o fo. Oedd o yn pedwar wsos o'n i'n planio wneud, so dau wsos o dysgu sut i creu can, wneud y can a falle, ond dau wsos arall o recordio can i'r pobol sydd yn part o'r gweithdy. Ond os hwnna'n fath diddorol i wneud, gan fod rhan fwy o'r amser efo stwff gweithdydd a, a cwrs cyrsiau chi'n cymryd fel hyn. Gig dio, ond yn ymol, fes o'n cool gallu gael finished product o flaen chi ar ôl cymryd, ar ôl cymryd gweithdydd. Uh, hefyd, os fi'n hoffi creu rhywbeth fy hun o hyn, fatha rhyw... Um, creu rhyw fath o cwmni fy hun sydd fatha uh, roi addysg music ar-lein trwy gyfrwng y Gymraeg a gyda ffocws ar diwydiant music Cymraeg. Uh, so, dysgu dim jyst i sy'n y cerddoriaeth, ond hefyd sydd, a, sydd i gael incwm a pres trwy um, nid trwy mynd trwy cerddoriaeth a falle. Dwi'n meddwl bod hwnna'n rhywbeth rili really ddiddorol i wneud. Sut all y gellu... Gym... Sut gellith y gymuned fod yn rhan o'n prosiect? Pa fath o gyngor sydd angen? Yn bersonol, y peth mwyaf pwysig ydy gallu wneud i helpu fys- yr cymuned gallu helpu ydy rhoi cymorth i'r artistau ifanc ma fysa'n cymryd y gweithdy. Uh, er enghraifft, wrth gwrs, mae orsaf yn neud gigs, so os mae rhywun yn mynd trwy hyn, maen nhw'n fatha, o, dwi eich angen ti'n mynd digon cyffyrddus i wneud rhywbeth mwy, fysa nhw'n gallu mynd ymlaen i'n i gigs a falle, a fysa yr cymuned gyda ni, cymuned rili really agos, os yn dweud, yn gallu helpu nhw allan efo hynna, ac yna fatha expandio nhw o fan fatha uh, stwff maen nhw actually eisiau gwneud efo bywyd nhw. A dwi'n meddwl sôn o waith rili cool i wneud. Hefyd, uh, o'n un syniad o'n i'n rili really eisiau wneud, a, o'n i, a fes fi hoffi datblygu hwnna uh, o ran fod i include mwy o'ch cymuned i fewn. Uh, so, da ni gyd yn neud, uh, lot o bobl o'ch cymuned gwahanol lefelau o ran cerddoriaeth yn gallu neud un can o'r efo'i gilydd, a just performio hwnna efo'i gilydd, just, just am y hwyl, just, am, just am ffyn, so, gwrs ti'n meddwl, hwnna'n dod â'r cymuned mwy agos efo'i gilydd. y peth a nes i mwya mwya'm mwy sori yy peth nes i fwynhau mwya' am y cynllun oedd obviously neud stwff gwobrwyol iawn yy dwi teimlo fatha o ran swyddi dwi byth 'di ga'l swydd sy mor gwobrwyol a byw y swydd o yy swydd yma o'dd 'na jyst gymaint o gwahanol stwff o'dd yn ffitio i fewn i gilydd a o'dd o'n amazing gweld hynna i gyd dod at ei gilydd yy o'n i hofi o'n i hefyd yn hoffi neud rwbath dwi rili licio er enghraifft cerddoriaeth yym o'dd yn gallu gweithio efo just neud stwff cerddorol yn rhywbeth amazing o'n i'n lyfio yn ei gallu neud. Ac of course, gweithio efo pobl arbennig, fel Griff, Ben a Lleiki, clas pobl, a Danny Crooks, of course. Um, ond ie, yeah, ac hefyd un o'r fatha moments ffefryn i fi o hyn i gyd hefyd oedd wneud yr um, ffug sesiwn, dwi'n teimlo oedd yn really cool, gallu just delfio mwy i fewn i'r cerddoriaeth felly. A dwi'n ffeindio hwnna oedd my personal favourite. Ond uh, overall, diolch yn rando. Oes yna unrhyw cwestiwn? Diolch yn fawr iawn i ti, Osian. Um, Yr un cwestiwn sgyn i, i, i ti hefyd, a fe nes i ofyn i Griff oedd ynglyn â'r holiadur, ydy hwn wedi cael ei yrru allan? Um, wyt ti'n gwaborth yn ôl eto? Yy do, d- ges i cyp- yy ges i bach o ymatebion. Mae 'di bod allan, nes i roid o allan i ysgol, nes i gofyn fatha yym y teacher Cym- yy cerdd yn ysgol Dyffryn Nantlle i roid o allan i blwyddyn saith wyth a naw deg yy ac yna dwi 'di roid o yn bach o busnesau fatha QR codes mewn dulliau, dwi 'di roid o ar ar Facebook a ballu hefyd.
Dyn oedd hwn yn waith nes ti gyfuno efo Lleukit a ti'n gei cyflwyno Lleuki ar wahân?
Uh, beth sori? Uh, cyflwyniad lleicu, wyt ti'n gweud cyflwyniad lleicu ar wahân, ta di hwnna'n, hi wedi bod yn gwneud y gwaith yma efo ti? O, oh, na, uh, mae hwnna ar wahân, ie. Ar wahân, na fo, champion. Oce, okay. gret. Sgyn rhywun gwestiwn i Osian ynglyn â'r gwaith yma?
ga i jyst deud fel rwy'n oedd yn gwrando'r criw blaena, mae hwn yn swnio'n ofnadwy o debyg i rywbeth um, sy'n digwydd yn blaena, um, ond bod hwn yn gychwyn, dwi'n sôn am cell bi, um, mae'n amlwg mae Osian wedi adnabod pa mor bwysig ydy cerddoriaeth i bobl ifanc a bod, na, bod y gwaith mae'n cario ymlaen a dwi'n gwybod sut mae hynny'n diddigwydd, pwy sy'n mynd i bigo fe fyny, ond dwi'n meddwl bod hwn yn beth pwysig iawn i'r ardal a phobl ifanc, de. Mae eisiau dal i fynd efo hwn. Da ni'n ni cydweithio'n agos iawn efo Blaenau a Bethesda, a da ni wedi bod yn neud o uh, dros tai mlynedd yn, uh, yn rhannol oherwydd y links trwy uh, arloesi a'r Mentor Môn. Um, a, a da ni, da ni wedi bod yn siarad efo Rhys yn Cellby ac efo criw Blaenau yym a d- m- ma' peth ma' Osian wedi wneud, 'dan ni'n t- wedi bod yn trafod jyst cyn Covid ond yn ystod Covid hefyd, shwt 'dan ni'n gallu symud rai o stuff 'dan ni eisiau wneud yn y Canolfan Digidol ar-lein, a'r Osian rili wedi cymryd y cam cynta o roi rhywbeth penodol da ni'n gallu cynnig i bobl. So byddwn ni'n gweithio mm. efo Osian ar y gweddolwyr eraill i sicrhau mae hwn yn digwydd, mae'n a mae Osian yn gwybod mae'n rhywbeth mae'n gallu cynnig ar-lein a cynnig i'r um, ysgolion a bobl ifanc. Mm.
Gret, gwych, diolch Ben. Da iawn.
Uh, Osian, os allai ofyn i ti felly fynd ymlaen i gyflwyno gwaith Lleucu.

A, a jyst i ymddiheuro o ran lleici hefyd, mae newydd dechrau yn y Prifysgol yn Aberystwyth. Ah, iawn, dim problem. Mae'n eitha heriol rwan i unrhyw un sydd wedi mynd i Prifysgol. Yndi, yndi, dim problem, Ben.
Just yn trio gael script i fyny, sori. Iawn, dim problem. Gwneud amser.

So, da si fi jyst darllen sgript hi tan dwi'n mynd sgwrdd o fo, ynddo? Ie, that's me, ie. Gwych, diolch yn fawr. Fi ydy chi, Ciwan. So, noswaith dda i chi, uh, ymddiheuriadau gennyf nad yw'n yn gallu mynychu digwyddiad heno, ond rwyf wedi paratoi'r cyflwyniad i chi gweld yr un rydw i wedi bod yn gweithio arno dros y cyfnod o 8 wythnos y gweithiais ar y menter. Pam derbyn y swydd? Wel, fel rhywun sydd wedi byw yn Dyffryn Nantlle trwy gydol fy mywyd hŷn, rwy wedi sylweddoli bod Menter Dyffryn Nantlle 2020 wir wedi gweithio galed dros y ddegawd diwetha' i wella sefyllfa ein cymuned. Mae'r gweithredoedd hyn wedi cael eu effaith boddhaol ar y gymuned yn barod ac wedi cael effaith bositif arno fi. Diolch i Dyffryn Nantlle i gynigan rydw i wedi cael cyfleoedd a fysai'n rhydd-rhydd neu'n amhosib o dan amgylchiadau gwahanol, er enghraifft am sawl blynyddoedd roeddwn i'n rhan o Glwb Ffilm Dyffryn Nantlle ac yna sicr mae'r clwb wedi denu sylw positif at y gymuned wrth i ni lwyddo pob blwyddyn yng ngwyliau PICS a Cyntaf Ffilm. Felly roeddwn ni eisiau gwneud fy rhan cyn symud i brifysgol a sicrhau bod pobl ifanc yn parhau i dderbyn yr un cyfleoedd a gefais i tyfu fyny yn yr ardal. Mae'n gallu sicrhau clwb y cryfhaf uh, balchdel tuag at uh, celfyddydau ac anrhydedd ac yn achos bwysig i mi. Um, mae gwaith yn y menter hanfodol i sicrhau bod cyfleoedd ar gael i pobl ifanc dyffnancio. Maen nhw'n profi nad ydy byw mewn ardal ddifre, ddifren, Seiliedig yn rheswm i rwystro rhag derbyn cyfleoedd sy'n sgiliau creadigol a bywyd i ni. Mae'r gwaith... Ia, sori, mae um, Sut nes i dod i abod yr her yn y gymuned? Mae cyfyddydau wedi drosto goroesi gofais i bob blwyddyn, ond mewn, mewn ysgolion mewn dioddef yn ddrwg yn blynyddoedd. Dos y blynyddoedd dwytha, mae nifer o ddisgyblion sy'n dilyn llwybr i astudio celfyddydau yn eu tygau a lefel A wedi gostwng yn sylweddol. Mae hyn yn boderus i'r diwylliant Cymreig. Yn anffodus, mae ysgolion wedi bod yn rhoi pwyslais mwy ar bynciau academaidd, Ond, y gwirionedd ydi bod pynciau celfyddydol a chreadigol yr un mor ffeithiol â wybodaeth pobl ifanc a'u seicoleg i ddatrys problemau ac i feddwl mewn ffordd creadigol. Yn Ysgol Dyffryn Nantlle, nid yw bosib astudio drama yn TGAU nac yn Lefel A, mae'n rhaid i ddisgyblion fynd i Coleg y Menai a astudio Celfyddydau Perfformiadol a'r holl ffordd i Ysgol Bodadern i allu astudio drama Lefel A. Yr ail her, wrth gwrs, oedd lansio Clwb Drama yng nghanol y pandemig. Darllen, roedd yr amser wedi bod i dymor newydd o'r Clwb Drama gychwyn, ond cyfreodd Covid-19 a dymoedd y heriau. Roedd angen i'r clwb barhau â gweithaf Covid, ond pellter cymdeithasol yn dilyn yr ymchwil a ganllawi'r llywodraeth, roedd cynnal y clwb mewn adeilad ac mewn ffordd saff bron yn amhosib, felly roedd hi angen i mi dod o hyd i ffordd i blant um, celfyddydol Dyffryn Nantlla allu parhau yn gwneud hyn uh, er maen nhw'n ymwynhau a gweithaf y pandemig. Yn anffodus i mi, mae datrysiad y cynllun gwreiddiol gennyf oedd cychwyn y tymor ar Zoom ac ein bod yn rhan, rannu ein haelodau i grwpiau oedran o 7-16 a bod sesiynau fe, fesul grŵp fel pob grŵp mewn niferoedd llai. Yna, ar ôl tair sesiwn, roedd yr aelod mynd i'r mynd i ateb holiadur yn dweud os oedden nhw'n digon bodlon a hyderus i ailgychwyn mewn adeilad lle bydden nhw'n cadw pellter ac yn gwisgo mygydau yn Neuadd Goffa. Y gobaith oedd yna creu cynhyrchiad gan ffilmio pobl aelod ar wahân yn Neuadd Goffa a chreu cynhyrchiad a fysai'n cael ei roi allan ar gyfrwng i bobl Dyffryn Nantlle a thu hwnt gaelgweld. Yn anffodus, roedd y cynllun wedi gorfod addasu um, na sy'n dilyn achosion Covid-19 lleol yn cynyddu ac yn gostwng bob yn ail yn rhy aml. Er, er bod ysgolion wedi ail-agor, roedd yr saffach ac yn fwy doeth i ni newid y cynllun a chynol y tymor i gyd ar Zoom. Bydd sefyllfa Covid-19 yn cael ei hasesu gyson gan y menter, gan weld os bydd uh, pethau'n saff i gynnal clwb mewn adeilad. Ond am nawr, bydd y cyfan yn Zoom. Rydyn ni'n barod yn sicrhau bod hyn yn bosib i'r aelod i gyd gan ein bod wedi gofyn am unrhyw rhwydwaith yn yr holiadur. Y camau nesaf a sut y gallwch chi fod o gymorth i ni. Ydych chi'n adnabod person ifanc lleol rhwng 7 a 16 oed? uh, cadewch iddyn nhw wybod am y clwb drama. Rydyn ni wedi derbyn pobl a ddiddordeb mynychu clwb felly rydym yn anwyddus i ddenu mwy o aelodau. Cychwyn y tymor fydd y cam nesaf ac yna byddem yn asesu broses gan wneud y siŵr bod y clwb rithol mor syml a hwyliog i'n haelodau ni yn y sefyllfa yma. Camau bach yn pwyllog ydy'r ffordd o rai ymlaen. Uh, fy ngobaith efo'r clwb ydy datblygu diddordeb ac angerdd ein pobl ifanc. Rydw eisiau bod pobl gyfredol a chreadigol darllenilla yn teimlo bod sgiliau ganddyn nhw i allu actio, cyfarwyddo, canu ac yn y blaen erbyn i nhw gyrraedd yr oedran o dewis pynciau tygau a lefel A a bod yn hyder ganddyn nhw i fynd amdani a pharhau i wneud drama. Gan nad oes gan yr ysgol adnoddau neu glybiau tymor hir ar gyfer rydw i eisiau ar gyfer drama, rydw i eisiau bod y pobl ifanc yma'n datblygu sgiliau o oedran ifanc fel bod nhw'n brofiadol erbyn iddyn nhw'n gyrraedd tŷ gau. Erbyn hynny, eu bod nhw'n dysgu eu bod nhw'n cystal â disgyblion a'r bobl sydd wedi bod mewn clybiau drud trwy'n plentyndod. Uh, Mwynheusa'r profiad yma o'r cychwyn i'r diwedd. Yn sicr mae fy nghariad am mae'r tuag at celfyddydau wedi cryfhau oherwydd y swydd yma. Rwy'n gobeithio bydd y cynllun yma yn rhoi gobaith a hyder i bobl ifanc dyfnanlla yn dilyn eu cariad at y celfyddydau. Uh, diolch am, diolch am gwrando.
Gwych, hollol. Diolch yn fawr iawn am gyflwyno y uh, cyflwyniad lleicu. Um, Mae rhyfedd bod um, mae hyn yn amlwg yn rhywbeth sydd yn deillio o Blin Ffisiniog hefyd, achos o cyflwyniad Cell B hefyd y genod yn doedd Blin, uh, ynglyn â'r celfyddydau, pobl ifanc ac yn y blaen. Wedyn yn amlwg, um, mae yna rhyw unieithydd yma, uh, mae yna mae yna wrth gwrs uh, her y fama does uh, yn, yr, yn yr ddwy gymuned lle, ac efella ymhellach hefyd. Os allai ofyn i, dwi'n ymwybodol bod cynghorydd Judith Humphreys efo ni heno. Judith, um, hoffech chi ddweud gair? O, da ni wedi colli Judith. Judith? Doris, ti yna? Ti ar mute.
Ymddeiriadau, nes i golli chi. Dwi'n ôl wan, sori.

ein pobl ifan, Lleucu a Gruff, sydd wedi bod yn cymryd rhan yn y cynllun arbennig yma. Mae wedi bod yn wych clywed heno am eich gwaith. Da chi wedi gwneud gwaith clodwiw ac arbennig, a gwaith fydd o gymorth arwyddocaol i'n cymunedau lleol, i'n gymuned leol ni, ble da chi wedi bod yn gweithio. Dych chi'n cofio'r uh, prawf IQ gyda 9 dot a dych chi'n gorfod gwneud 5 llinell o ddi fewn i'r 9 dot heb godi'ch pensel? A'r atab ydy, hmm. i wneud hynny, dych chi'n gorfod mynd allan o'r bocs. A dyna da chi di gorod neud i gyflawni eich tasga chi fo byw a bod yng nghanol pandemic. Da chi di meddwl allan o'r bocs a mae'n sgil pwysig a handi a da chi di profi bo chi'n gallu neud hynna yn barod.

yn rhywbeth i'w ganmol yn fawr. Dych chi'n rhan o'r ymdrech i gynnal cymdeithas sy'n gwynebu heriau Covid, heriau economaidd, heriau amgylcheddol a heriau o ran ein iaith a'n diwylliant. Dych chi wedi gweithio'n galed a dych chi wedi llwyddo. A fel dych chi ddweud, mae cyfleoedd fel hyn yn gallu rhoi hyder a profiadau gwerthfawr a dwi'n sicr byddwch chi'n adeiladu ar y profiadau mewn modd positif. Diolch yn fawr i ti, Osian, am ymroi i helpu pobl ifanc sydd eisiau datblygu sgiliau cerddorol yn yr ardal. Mae'r dyffryn, fel ddedis di, yn enwog am gynhyrchu cerddorion mawr, a mae dy waith di yn helpu i sicrhau bod parhad i'r traddodiad hwnnw. Diolch,

beth ydy blaenoriaethau pobl lleol. Mae mor bwysig ein bod ni'n gwrando ar leisiau pobl o bob oed yn ein cymunedau a cheisio ymateb y gorau gallen ni i'r syniadau a'r sylwadau sy'n dod i law. Diolch. Diolch, Griff. Da ni'n ddiolchgar i Arloesi Gwynedd Wledig am ddarparu cyfleoedd pwysig fel hyn. da ni'n falch iawn ohonoch chi y bobl ifanc sydd wedi derbyn y cyfleoedd a wedi gwneud y gorau o'r cyfleoedd hynny. Diolch hefyd i brosiect Siop Griffiths a Dyffryn Nantlle Ugian Ugain am fod yn gartref mor groesawgar i Osian, Lleucu a Gruff ac am eich arweiniad gofalus. Does 'na ddim byd yn well na helpu eraill. Dyna yw hanfod hapusrwydd a llwyddiant, a dych chi'ch tri wedi wneud hynna yn barod. Dych chi wedi gweld bod ni'n gallu cyflawni llawer pan da ni'n gweithio'n galad, pan da ni'n ddisgybliedig a, a pan da ni'n dal ati. Daliwch chi ati wan dros y blynyddoedd i ddod. A cofiwch hanes Thomas Edison, Fe fethodd o efo mil o'i arbrofion, ond ar ei milfed ac un arbrawf, fe wnaeth o greu y bylb gola. I gloi, dwi'n gwbl argyddiedig bod na don arbennig o bobl ifanc yn y mysg ni. Da chi'n da chi gydwybodol, da chi'n eangfrydig, da chi'n gynhwysol, Da chi'n weithgar dros yr amgylchedd a da chi'n falch o'ch cynefin a'ch etifeddiaeth. Mewn ffordd real iawn, pobl ifanc fel chi 'di dyfodol Dyffryn Nantlle. A gallwch chi, os dymunwch chi, ddychmygu neu greu y dyfodol dych chi isio weld i Ddyffryn Nantlle. Dymunwn y gorau i chi a diolch i chi eto am eich gwaith gwych. Diolch yn fawr, Judith. Diolch.